Үтүө үмүк күнүнэн буоллун күндү ытык-мааны сахам дьоно сэргэтэ. Биһиги дьэ бу сылбыт түмүктүүр ыйыгар үктэннибит. Бу сылбыт бүтэһик ыйын сахалар Билгэ хаан ыйа диэн ааттыыллара. Ахсынньы сүбэ биир күнүгэр саамай кылгас күн буолар. Күн кыһыҥҥы туруута буолар, сырдык кэм уһуна 6-7 чаас буолар, ахсынньы уопсайынан бүтэй ый. Айылҕа бүтүннүү утуйар, сулустар сипсиһэн кэмнэрэ. Оннук кэмҥэ киһи билгэтэ күүһүрэр. Ол иһин былыргы сахалар балаҕаҥы хаайтаран олороннор олоҥхону, остуоруйаны истэллэрэ. уонна таабырыннаһаллара, чабырҕахтыыллара, киһи өйө-санаата сытыырхайар, куйаар урсунан халлаан хаттыгаһынан айанныыр кэмэ. Ый саҥатын эргин аам-даам туманнаах тымныы түһэр. Бу тымныыбыт тохсунньуга диэри салҕанан барар. ый ортотун диэки кыратык салгын хамсаанылар ону дьыл оҕуһун тыына дииллэрэ. Бу кэмҥэ сылаастык таҥна сылдьыахха наада. Күн-дьыл бэс ыйын батыһар. Ахсынньы сөҥүүтэ суох буоллаҕына, эмиэ оннук саас, оннук сайын турар. Ахсынньыга тымныы, хардаах, сотору-сотору тыаллаах, кырыалаах буоллаҕына, дьэ, бу үчүгэй үүнүүнү кэтэһии буолар. Бу ахсынньы ыйбыт сайыҥҥы бэс ыйын батыһар. Дьэ, ол курдук ахсынньы маҥнайгы күн. Бу күн хайдах буолар да, кыһын эмиэ оннук буолар. Ахсынньы тохсус күнэ, Лэгэнтэйэп күнэ, дьыл чиэппэрэ, кыһыҥҥы туоруур аһы-үөлү, оту-маһы суоттанар, биир кэрдиис бэлиэ кэм буолар. Эһэ тыатааҕы кытаанахтык утуйар, бөрө торҕуннуур буолар. Ахсынньы уон икки күнүгэр буурҕа түстэҕинэ, ахсынньы уон тоҕуһугар диэри сэттэ хонуктаах силлиэ түһэр. Ахсынньы үбэ биир күнэ биһиги кыһыҥҥы ньукуолуммут күн кылгыырын уһуга буолар. Бу күн тымныы буоллаҕына сайынын өлгөм үүнүүнү күүтиэм буолар. Быйыл Арчы дьиэтэ духовнай культура киинэ кыһыҥҥы ньукуолун алгыһын оҥоруоҕа. Күндү дьоммутун сэргэбитин ол тэрээһиҥҥэ ыҥырабыт. Ахсынньы сүүрбэ биэс күнүгэр Испирдиэнэп таҥара күнэ. Бу күн бу күнтэн саҕалаан саамай күүстээх тымныы уонна тыаллар түһэллэр. Ахсынньы сүүрбэ алта күнүгэр күн кутуйах хаамыытынан дьэ уһаан киирэн барар. Онтон ахсынньы ыйбыт бүтүүтэ хүбэ тохсус дьыһылаҕа кыраһа түстэҕинэ, дьэ ичигэс, сарсыарда улаханнык тымныйдаҕына, кириһиэнньэҕэ диэри, ол эбэтэр тохсунньу уон тоҕус күнүгэр диэри тымныыны күүттиэн буолар. Түөлбэ тылыгар ахсынньы ортоку кыһыҥҥы ый буолар. Үрэх суокурун ыйа хараҥа ый. Ахсынньы уон түөрт күнүгэр ый туолар. Бу кэмҥэ диэри саҥа саҕалааһыннары, улахан быһаарыылары ылынар. Атыыны-тутууну ылсар-бэстэр үчүгэй буолар. Ахсынньы уон үс күнүгэр, сүбэһиттэ күнүгэр диэри ый үүнэн барар. Бу кэмҥэ саҥа дьыалалары саҕалыыллар, былаанныырга, алгыс тыллара иччилэнэллэр, арчыланар кэм буолар. Ахсынньы сүүрбэ икки күнэ саамай уһун түүннээх. Бу түүн бит билгэ баҕа санаа туолар диэн ааттыыллар. Кимиэхэ да куһаҕаны баҕарыа суохтаахпыт. Бэйэҕитигэр төттөрү эргиллэн кэлиэн сөп. Сыл түмүгүн таһаарарга кэлэр сылга былаан оҕосторго дьэ ахсынньы үһүйбэкки күнэ табыгастаах күн буолар. Ахсынньы ый алгыһа Лох, лох, лох. Билиини биэрээччи, өйү үксэтээччи, кулгааҕы тобулааччы, хараҕы арыйааччы, сайаҕас санаалааччы, ичээн эттээччи, этитиини төрүттээччи, түмүгү сүөрээччи, бэлиэни этээччи, Сиби сэрэйээччи, үөрэх төрдө, билии баһа, билгэһит билгэ хаан, бэттэх көрөн, мичик күн. Доом, доом, доом. Күндү сахабыт дьоно, үтүө билгэни биттэниэххэйиҥ, сырдык ыраас санааннан эрэ салайтара сырыттахпытына, биһиги олохпутугар үтүө дьайыылар, үтүө билгэлэр кэлэ туруохтара. Бука барыгытыгар дьолу, тапталы, кэлэн иһэр саргылаах Саҥа дьылынан тиистиҥ эҕэрдэ булуохтун!